Haý potdiş! Hä?
Git dan!
O däl-ow, ol mamasy hawaňow. Heý, näme? Hawa, nädem ýaly?
Dikdim. Haw. Şu taýlar geljek diýdimi? Ýekebagyň ýany diýipdik-dä. Ýekebagyň ýany bolsa şu taý bolýa-da. Äý, elimi goýbersene jan dikki. El meňkä. Eýlemi? Dikki jan.
Haw.
Üsti-başyňa bir gowja serede gör, gün-ow. Äý, näme uruşmalymy?
Ýok-ow, uruşmaly däl.
Dikki jan.
Haw.
Golja gürleşginiň ow. Heý, tüweleme. Heý, dikdim. Aw. Heý, düýn kögreden zatdan ýadyňdamy? Alaý düýnki diýýäňä şu günki ýada düşýämaý. Eý, sen men ýüz gara edersiň, ho, bolşuň nädip? Aý, ýadyma düşmese men nädeýin aý ol. Ýer bolýa. Onda ýatladayar. Aňyrdan gyz gelýä. Gelýämi?
Dur entek ho. Men mysal üçin diýýän-ä. Gyz gelýä.
Emaý bilen Salam ber. Aýyrsan aý.
Hä. Özi beräýsinnaý.
Ýok.
Ow, oglan salam bermeli, sen bermeli, how. Ow, men-ä salam bersegem bir zat diläp urarlaý walla. Ýok, how.
Zat dilemez, how. Aý, bor, beräýer.
Onsoň gara.
Adyny sora. Gyzyňmy?
Hawa. Ejem bilýär, ejemden soraýa. Ýok, how, senem soramaly. Şeýlem bor.
Adyny soradykmy?
Ýok, soramzok. Ow, soradyk-a. Eý, neneň oglandy?
Mysal üçin Hä, geldi mysal ho. üçin geldi tor.
Tüweleme dikdim. Hä. Onsoň bara. Hä. Özüň öw. Näme diýeýin?
Aý, iki gat jaýymyz bar. Aýdan aý bir gaty bar. Aý, iki gat diý ho. Hä, bar, bar. Onsoň Mercedes maşynym bar. diý. Goýaw. Dikdim.
Haw. Gelýä.
Ewaý. Geldim.
Botdyş. Hä. Sen gürleş men öýlenäýin indi hä. Ow.
Men-ä gürleşmeli senem öýlenmelimi? Onuň seňkide men gürleşeýin sen öýlenäý ow. Ow men öýlenen-ä. Eýýäm öýlenip ýetişdiňmaý. Eý dikgim.
Hä. Özem bar-a. Ýeke sözi gelýär-eý. Ep. Gowşa gürleşgin bolýady. Başga bir gitme potduk. Ýo ýo gorkma men ýanyňda dur. Gerek bolsa çagyraý bolýady. Wä diýdigim gelgin.
Bolýa wä diýseň gelerin arkaýyn bolaýyn. We!
Gitme desen aýt. How gitdi, näme boldy? Gitme desen aýt, gorkýan. Bolýa, arkaýyn bol. Bebe.
Geldi mi? Ewen, şu zat ne şu da? Erbedem däl ekeni. Näme däl? Süýşüreýin maňry. Elin gyjykly. Hä, hä. Elini

Siz bärik näme üçin geldiňiz? Siz bärik näme üçin geldiňiz? Aý, meni ejem ugratdy. Waý, menem ejem ugratdy. Ýa, walla. Aý, şu ejeleriň gowy, derrew duşurýar.
Şul oglan Şul oglan gaty ýeňil öýdýän. Şuny bir mazaljy oýnaýyn-da. Aý, oglan. Hä?
Köwşüň täzejemi?

Aý, guma baramsoň zagma bolmajagym-ä belli. Çopan bolýan. Sen çopan bolýaň? Hawa. Ýalan sözleme.
Näme?
Çopana meňzäň-ow-a.
Näme gyz çopandan maňlaý sakar bolýamy? Be, ýa çopan? Maňlaý sakar bolmasa-da, çopanlar köp zady bilýär, senem bilýäň. Allah hemmesinem bilýän kösenmez salkyn bolaý. Bilýän.
Aýa oglan. Hä. Sen ondan goýnuň nädip mäleýşinem bilýänsiň. Hawa.
Goýunlar mäleýär alan. Nädip mäleýär?
Näme indi mäläp urkuzyň. Hä.
Ýok laý goýunam. Ýa goýun boljakýan-ow. Bolaý oglan.
Ýok, ýöne

Toba diý gyz gorkmanamy goýmak bomaý. Hä.
Itde mara men. Garagöz ýolbars alaja böwser bökjek olar böwsmäne synanşar bir beýle. Oý.
Çapandan uçlanja iti bolýa. Sen nä sandy sanadyň. A gyz.
Meňkiň içinde köpelýän tutan mara.
Şeýlemi. Hawa olara dümekileň galyp gidýär köpelip barýar alar. Näme etýäň onsoň. Aý herin bir kedekde saklan gije girmez çykýa menem zat diýemok. Aý oglan, sen ondan goýunlaňňy.
Pyýada bakýaňmy?
Ýürek öçdüňä.
Ýok, kasimsotly bakýan.
Waý pite! Bi, näleý? Kasimsotdan bir goýun bakyp bolmy? Eşegim bar hem kürreje eşegim bi. Eşek barmy? Gyz oglan. Hä?
Eşek bolaý. Ýok, eşege boljak ýaly. Bolaý.
Ýok, gaý walla. Häzir eşek bolsam hem münjek diýip urardyň dara. Ýa-da. Diýmen. Ýa, ýa, öýüňe baraňda näme boldy diýseň bolaýyn ol. Şu taýda eşek bol. Eger çynym diýmen.
Ýok, jan öňün münmesäne, öňüme diýmesäne. Onda bara. Hä. Şo goýunlaňdan.
Hä.
Maňa-da berersiň-ä. Aýtýana ýüz berseň bir zat bilýän diýdimä. A gyz, meň bary-ýogy dokuz ýüz sanjyk goýnum bar, baransyz bileje baka ýerde ony. Sen meni alyp çopan etjek bolýaň-da, hä? Ýok, men seni alyp baş çopan etjek. Näme, münersiň eşegiň südenisine?
Hawa. A gyz, gitdi, aýla, greneginiň öň beýlä gitdi-le, aýla diýip otyrmaly, hawa. Şeýdip otyrmaly. Hawa, eşekden düşürilýän ýere has hem edil. Hä.

Ewaý.
Saňamy? Hawa. Birolan lakasy.
Hawa. Sag bolaý, Taňry ýalkasyn, lakat aýtsyň-aý. Näme döreýtýäň? Güýjüň ýetse, depersiň, ýogsam gelen ýeriňe jyrarsyň-da.
Ýaňy hotaýda bir oglan lakatdy maňa. O nähili oglan aýal?
Tanamak, çişik oglan. Aý, hor bolanda görübiljek zadymyz ýokmy? Eý, neme? Potpiş bolaýmasyn ol? Tanamok. Häzir garaş.
Aý podpis. Dikin nätdiň gürleşdiňmi? Şu men. Edil özi. Sen aňryňa bak.
Men uramda gorkunç ölen gorkaýma. Bolýa.
Bar gaýda un gaýrat edok ýa buduş. Ýa buduş. Buduş. Aý. Aý nerese. Burny döwdüm öýtýän. Häl gitdi.
Gitdimi? Hawa.